Wanni nin je'u odoo sheeyni fatwaadha jiruu gaafii hin gaafatinaa. Maaliifif ilmii isin dabra. Isin silkiidhan mokkortan mee lakkooysa san haloo jettan isin dabarti. Saniif cal ja'a achiin booda immoo seeraan gaafii teeysan adda baafadhaa. Eh, soomana boodaas insha Allah eega jalqabnee wanni ja- amma jalqabame tun yoo rabbiin nuun fade hinaftu itti fufna waan baabaa ahkaama aqiidarra aqiidarra itti deebinee waan ahkaama hundaa'u gaafii waa'ee firaqaatiin haa taatu waa'ee aqiidaatiin haa taatu wanni hundi itti fufuudha teessisiniin jecha sheekha gaafa sagantaa dabarte irratti waa'ee fixri- fixriidha zakaa fixriidha jalqabneeti eh, karaa dhadhaabne gaafii nu haftee jirachitti

zakkaa fixiriidha. Kitaabni amma hogguu himu zakkaa guddaa haa taatu zakkaa fixiriidha haa taatu imaama bira wali qabuudha jedha. Imaama sanii duuba maslahaa laalee eenyu hajaan isaarra jabduudhaa laalee bu'aa ummataa laalee akkasi qoodee hiruu qabaa jedha. Akkasuma immoo ummanni hee'aa jedhanii wanni karaabii warri jajjaarmaya jajjaarmaya Tani biittiti zakkaa bakka takka wali qabdu yoo jiraate dantaa bu'aa miskiinaa laalanii yoo hannan kheyrii biraa waan biraatiin dalaguu baatan dantuma miskiinaa irratti oolchan bishaaniin yoo baasaniifis waan fedhanii yoo godhaniifis haajuma miskiinaa irratti oolchan caalaan ammoo nafaqaa isaanii irratti oolchu yoo zakkaan san guddatee Nafaqaa miskiinaatirra duroomee irra guddatee waan biraa ka bu'aa fiduuf yoo ta'e waan akka wabcoofaa bitanii shirkat dhaabaniif humaan qabu ja'a. Ammoo kaanii masjida faadhaan jaaruu mana manaa haakimaa fa'aan jaaruu mana madarasaa fa'aan jaaruu hin qabu ja yoo zakkaa guddaa taate malee. Ayyee. Zakkaa guddaan ammoo fi sabiilillaahii keessa seena. Zakkaa guddaa waan fi sabiilillaahii horii guddaa ta'e mustashfaan jaaruu mana hakimaa jaaruu ni qaba. Mana barmootaa jaaruu ni qaba. Masaajida illee jaaruu ni qaba. Maaliif fi sabiilillaahii waan ta'eef. Masjida as jaaruu ni qaba.
Eh. Ayyee. Ah. Ah, Waa'ee zakkaa keessatti zakkaa guddaa itti huu jechaan namni hedduu gaafiin eh, isaaniis as xiixaa jirti. Ah. Eh, Asitti

nam sadii ta'uudha. Akkasumaa wajjin nam tokko lamaa yoo kannaniis yujzi'e numa duroomsiti jennaan. Caalaan ammoo nama sadii gadi hin ta'in. Nama sadii gad jechuun Nam sadii hiri miskiina sadiif ka. ah, na- waan nama tokkoo. Lakki waan mahaaskaa mana tokko nam sadii hiri. Haya. Sadaqaan kan namtuni laabudda waan nama fayyadu ta'urraa laabudda. Ahaa. Waanumaa takka namaan goone yoo taate Ee nasiibaa bakka biraatii yoo dhabe ayya faayidaa waan itti fayyadatu hin qabu. Tanaafuu waan hiraa taalaa kanallee taatu haa taatuufi waan bu'aa qabu haa taatuufi amma fakkiidha. Sa- Zakkaa fixrii kan haskaa tokko nam lamaa yoo adda fuudhan gaya. Ahaa. Nam sadii yoo adda fuudhan illee gaya. Ahaa. Nam tokko gaadaranuu huu gayaaf. Ayyee. Walaakin caalaan nam lama adda fuudhu nam sadii adda fuudhu. minal miski masaakiina irraa oggute. Hayyee.
Eh, Namni zakkaa fixiriidhaa fuudhee gurguruu ni danda'aayii jenna. Ka zakkaa fixiriidhaa fudhate kun Eh. gurgurachuu ni qabaayii. Waan saati milkaa saati Ah. fedhu ni gurgurata Ah. fedhu namaaf kanna Ah. fedhu hadiyyaa godha. Ah. Eega hadiyyattuu kitaabni dubbataa jira. Eh. Miskiinummaan fudhate yoo hadiyyaa tujjaaraa kanneewu Eh. fudhachuudha qaba jedhee bara. Waan kanne sun hoo irra deebi'ee bitachuu ni qabaa ee abbaan? Eh, abba- Abbaan zakkaan seera zakkaan fixiriidhaa baase. Eh. Inumaa abbaan waan kanne takka Ah. itti deebi'uu hin qabu. Maallaqaan illee itti deebi'uu hin qabu. Hayyee nama biraatii irraa fudhata jechuudha. Namni biraa afaan bitatee yoo hadiyyaa isaa kannefaa malee. Hayyee.
Eh, Gaafiin akkana jetti. Zakaa fixiriidhaa hogguun fi kanna wanni ja'anni jirti zikrii godhan.

Ahaa, ay, duraanuu maan hin deeme waan halkan idaa ta'ee fi Nama egaa- ganama idaa nyaata achi olii qabu jenne wanni inni guutate bee luuqqaa meeqa bara. Bar miskiina fudhatu baana amma summii namicha kannu baana. Ah. Namichi kannu Eh. akkitti kannu Eh. hiraa taalaa kanarraa duroomuudhaaf. Takka miskiintichi hoo Miskiintichi fudhatu amma galee haa ta'u waan zakkaa walitti qabateef Hin qabu. laata jibu fi.
Asirratti namni zakkaa hin qabu jedhamu kun fakkeenyaaf mana fa'aa kan qabu, diboota fa'aa, sangaa fa'aa kan qabu. Yoonii fi kana dhiiseetuma waan ganama kanaa fi galgala kanaa bira hin qabu jedhee dhiisamu kana gurgura jenna. Namni zakkaan fixiriidhaan irra wajjabu. Nafaqaa irraa talaaqadhaa irraa duroomuu dhoggu jedhu waan itti haajamu takka shari'aan gurguru hin jettuun mana tokkicha galu. Haa. Diboota to- lamaan itti qotu. Haa. Neefkaa tokkicha eelmatu. Aha. Gurguri hin jettuun shari'aan. Ayyee. Haa. Ayyee.
Maashaallah gaafii xumuraatii jira zakkaa fixrii irratti tanaanii xumurra. Eh, Namni eh, zakkaa fixriidhaa tana hin kannin bara hedduu hin kannin maaltu isarra jira. Osoo dhabeen ta'in akkanumatti hin kanninii laakiin eega dhagee booda akkanatti barate booda

Ammaas hamma sii kan hin beekne hoggu taate laa yukallifu Allaahu nafsan illaa wusa'ahaa. Lakkaawi amata amma taate lakkaawi jennu kan hin beekne hoggu ta'e kanni hin jennuun. Ammaas soommanni isaalleen irraan balu irraan badu. Ammaas wallaalli cuzriidha. Hin soommanni isaa fayyataa jalaa kaasii lakkaawi kan hin jennuun. Kabiiraatu Yommoo kan isa- yommoo Ayya. beekaatuma kadhiise taate laabudda kafaluun isaa yommaas hamma taate beeke wallaalaan illee yoo dabarse amal lamaa sadiifaa wallaalaan yoo ka dabarse taate eega beeke booda kan nun irratti dirqama.
Kana egaa daawwattoota keenya waa'ee gaafiin keessan kan nu bira ga'e waa'ee zakkaa fixrii irratti hanguu wali gulaalle kana fakkaata sheeka waa'ee salaata ciidaa jettichi jechaana. Duraan dursinee Hukmiin salaata ciidaa maali? Ciida jechuun maanuu hiikkaan isaa ta'u maali jedhan.
Maasha Allah ciida jechuun amata keessa deddeebi'uudhaaf jecha ciida jedhama. Litakarurihii fi kulli sana. Kulli amataatitti waan deddeebi'uu fi ciidatti yaamame. Ammoo hukmiin isaa

Hayya. Maaliif? Mm. Foormii Islaamaa, bareedina Islaamaa, sha'aa'ira Islaamaa haa addunyaan agartu. Quwwaa Islaamaa mul'isaa Haa waan ta'eef. haa harkanii. Hayyee.
Kanaafuu dhukkubni fedhe yoo jiraate masjida sagaduun hin barbaachisu. Hayyee. Dirree bahanii sagaduu malee.
Eh, Maashaa Allah. Eh, Dhukkubni fadhe roobni faan guyyaa sayyoonii fi roobee. Yoo roobni jiraate uzrii. Hayyee. Ammoo dhukkubaan jiraadhaan masjida sagaduun uzrii hin ta'u. Ta akka gaafa nama nu mudattee sana. Ee takka amata dabree kana fa'a. Ee. Hin ta'u hin barbaachisu. Maasha Allah.
Warri immoo dirqiidhaan godhame godhamee jechuudha. Ee dirqii yoo taate gaa salaamuun sun naa bakka iyyuu numa taati. Ayyee.
Eh, Gaafiin kanatti aantuu eh, salaa iiddi eh, shari'aa islaamaa keessatti meeqa kan waggaadha takka Akka. kan lammaffaadha

Ee tokko iida torbaaniiti jum'aa. Hayyee. Kaan iida amata keessa waggaa lama dhufu. Hayyee. Waggaa takka takka dhufu.
Ee. Iidul Adhaa fi Iidul Fixri. Warra bar mooyiluudaa sitti di'ee Ee. akkasin lakkaa'uu jira. fi- Maasha Allah.
Mooludaa miti maansi Eh. iidaa shawwaal jaanii Yes. garii biyyaa faa keessatti Dhufee jira gaafii keessa qopheessine. Ee, wanni suni- Fixi umaa ammoo.
bida'aa bida'aallee bida'aa muharramaa jedha. waan shari'aa keessa hin jirre karaa godhuun inni shari'aan quba qabdu iidul adha amata keessa tokkaa takka dhufa Ayyee. kaaniin iidul fixri iida soommanaa jedhaniin amatatti hoggaa takka dhufa kaan iidul jum'aa ayaamatti hoggaa takka deebi'a kun immoo guyyaan jum'aatis iida islaamaati keessa gammachuu jire iida jechuun waan keessa gammadan Ayyee. waan keessatti kanamni walii arjoomu wal dhiheessu Waan shari'aan dhufteen immas. waan shari'aan dhufteeniin Ifuma ammoo iide janii iida. ammoo moyluuda fa'aan nu ciida jechuun Eh. ammoo hoggaan dagogaam tokko nama tokkorraa Eh. karaa biyya asii gadii kana Eh. eh, tilifoona naa godhe Ah. guyyaa iidaa Ah. eh, guyyaa moyluudaa Ah. hogguu tilifoona naa godhu amma iganaan tana Mm. an dhagayuttiin jira silaa dhageeyse Eh. sabbisma rabbika laala qara'u jiran je Akkam ta'u? silaa guu hanga biyya tanatti Eh. guyyaan mooludaa iida jedhaniituma fantasiyyaa godhan malee Eh. salaata faan sagadan biyya gariitti iida sadaffaa jedhanii akkuma iida arafaa Akkuma iida soommanaa kanatti rakkaa lama sagadanii sabbisma rabbi kalaalaa fi halataa kaati zulqaashiyaatti qaraan. Sabidaan bida dhalaa deemte. Abboo ani niin beekaa waan ajaa'ibaati. Sa namni arran damma inni Eh. gaafam dammaqa. Mm. Addunyaa dhumuu deemtu kana Eh. arra namni amantii isaatti hin dammayin. Salloonuma.
Amantii isaa ta dhugaa dhugatti hin qabanne Eh. gaafam dammaqa gaafni dammaqu hin jiru. Qabrii keessatti hin dammaqu. Ayyee. Dammaqaa jechuudha. Maashaa Allah. Aya.
Eh, Eh, kanatti aansuudhaan eh, gaafii amma waliigaa kallattiidhaan karaa iidaa eenna- seenna khutbaa jum'aa maali khutbaa salaata iidaa eh, caqasuun eh, yakaa'u keessa dubbachuun haaraami caqasuun oo waajiba khutbaa jum'aadhaa eh, irra guddaa na- yeroo garii kan namni yogguu khutbaa iidaa

Khuxbaan guyyaa jummaadha akkuma khuxbaan guyyaa iidaa akkuma khuxbaa guyyaa jummaadhaati jedhe. Iddu taa'us qabaachuudhaan Ahaa. dhaggeeffatu illee barbaachisuudhaan Ah. walaakin kan fedhe haa dhaggeeffatu kan fedhe haa dhaggeeffatu dhabuu jedhe. Yoo dhaggeeffattee sunna yoo dhaggeeffachuu dhiiftees Bid'aan dalaynee waan diloyte takka hin qabdu. Dilenis hin jirtu. Eh, Laakiin idduu taa'uun akkuma khutbaa jummaatiif barbaachisa. Eh. Yoo taa'uu baattellee wanni badaa waan jirtu. Ahaa kaze Eh.
gaafii waan hin qaqqabadde bakkuma takka narraa fixxaniiru. Maashaa Allah.
Hayyee eh, duraan eh, akkuma khutbaa jum'aati kees jidduun ta'anii innaan ta'anii taa'uu baatan illee homaatii miti jettan. Eh. Maashaallah amriin tana keessa balloodha. Eh, Gaafiin jirtu

isin waan nabii faa bira as jiraatiimi waan saabaa bira Eegens nabiidhaa fi saabaa biraan jiraane nashaadhaaf godhuun ni ta'a. nashaataaf illee godhuun hin tahu Hayyee. godhuun hin tahu Ah.
waa barbaachisaadhaan Suniifuu Allah akubariin iidaa salaata iidaarra dhaabbatti. dhaabbatti Eh, Kanatti aansuudhaan. eh, ammoo takma takbiirtaa guyyaa iidaa arafaadha seennaa aduu Aakhira seennaa aduu guyyaa kurnaffaa irraa qabnee Ayyee. guyyaa kurnaffaa haa. Eeqa. Sinirraa qabnee halkan iidaa kanaas ni jira. Ayyee. Guyyaa iidaatis ni jira. Ayyee. Ayaamu tajriib sadeeniis ni jira. Wali guyyaa afurii.
Aakhira ayaa ayyaam ayaamu tajriib suni baha jechuu. Akkasi.
Eh, Insha Allah gaa daawwattoota keenya waa'ee zakkaa maali iidaa al-adahaadhaa kophaadhatti ramadaanaan boodatti ahkaama isiidha sheekha fatwaa isinii dhiyeessina maaliif tunoos tunoo jettanii karas nurraan kutinaadha irra kanuma keessa jirru kanarratti nu as deebi'aadhaan isinin ja'a kanatti aansuudhaan sheekeenya gaafiin akkana itti iddoo takka takkatti Khatma, khatmii janiiti kurna kana keessatti iida jedhanii ammas yookaan iida jedhanii shuuroo faa godhanii namaas nyaachisanii iida jedhanii ilaa ganama ganama iidaa sanitti waa nyaachisanii kun inni akkamii jenna akka shari'aatti. Eh, Ramadaana ke- irra caalaan sadaqaadha. Fi Ramadaana. Ramadaana keessa barbaachisa. Ayyee. Sunirra ammaa sarra daranii aakhira

Ee ijo- ijoollee dubraa tan taphachu jirtu ta dibbee dhawattuun akka jeen Eh. dhiise afirraa dhawatanii namayyuu ciida qaba Mazaamiiru sheeyxaan jennaan. ee mazaamiru shayxaan abii bakri jennaan Eh. a'aa arraan tana ciida keenya namayyuu ciida qaba haa taphatanii firraa dhiisi jeen dhalaan dibbee dhawachuu ni qabdi guyyaa ciidaatiis Ayyee. guyyaa aruusaatiis Ah. gammaddee waan feete qara'uu qabdi biyya faa faarsuu, eh, addunyaallee faarsuu, diinillee faarsuu, waan hamtuun dalaginiin. Dhiirtilleen akkasuma taphachuu qabdi. Dhiichisa haa taatu, Ayyee. leenshaana baruu haa taatu, eh, eh, Ispoor- togo- togoo baruu haa taatu. Hayyee. Waan fedhaniin taphachuu qaban. Ispoortii haa taatu. Isbo waan diliin ta'in jechuudha. Hayyee. Eh, Maashaallah. Kanatti aansuudhaan guyyaa iidaa keessa soomana qadaa ofirraa baafna jedhanii yookaawuu namoonni garii kan iidaati nuti soomana warra duraati shawwaa lafaa qabna jee soomana guyyaa iidaa keessa soomanuun akkami fadhuu qadaa taha fadhuu shawwaala taha. Maasha Allah guyyaan iidaa soommanni guyyaan inni hin taane Guyyaa Rabbiin uume guyyaan soommanni hin taane hin jiru. Aya. Guyyaa iida lamaanii malee. Sabti hoo?
Guyyaan sabtiidhaa akkitti hin taane in- infiraadan al- sabtii kophaa baasanii alhada kophaa baasanii sabtuma bichaa yoo soommanan. Malee. Alhaduma bicha soommanne yoo jedhan haadaa mamnuuc dhoorkaadha nabiin ni dhoorke. Ayyee. Wa ammaa guyyaa biraatii wajjin yoo taate gaafattii habsaan Guyyaa jum'aa soommante. Akka je'een kale soommante kamisa je'een. Ayyee. Lakkii hii jetteen. Ah. Boru sabtitti ga'uu barbaaddaa je'een. Aha. Lakkii hii jetteen. Akkas taatu furii je'een jechuudha. Sanii booda- Idan hadiisni kun wanni sii hannu Ayyee. sabtiinis infiraada isaatiin dhorka. bidaa. Ayyee.
Ju- Akkasuma kulliin guyyaa isiniin haa kamisaan ta'in kophaa baasanii soomanuun dhorka. Ayyee. Guyyaa biraatiin wal jala yoo oofan ammoo mamnuuciimi bana. Saniifuu guyyaan dhoorkaadha. Guyyaan dhorkaa asilitti ka dhorkaa Ahaa. iida lama Ayyee.
marama.
Maasha Allah. Saniif uh, ga- gaafiin akkana itti himmaas.

Ahaa. Inni inni wanni ja waaree malee hin ta'u. Ahaa. Baata zawaalaa taanaan gizee dabre. Boruma yoo ta'e yoo fedhan qadaa iida baasan. Laakiin waan sharaaya islaamaa taateef hin dhiisanii nama sagadan. Maashaallah.
Eh, Asirratti gaafii eh, nu nu geessee jira. Aadaabni iidaa namni iidaa eh, bahuudhaaf deemu

miilaan ammoo lafarran ori'an khushu'aan deeman kara dhaqaniiniimi karaa biraa faadhaan galan ni sin dhadhawwaaqan Eh, iida duraati allahu akbarii takbiirtaa faa jabeessaa deeman Ah. waan akkanaatiin deeman Maaliif huccuu akdarii jenna? yoo gu- guyyaa iidaan san Eh. guyyaa immoo guyyaa jummaadhaan soobala biyya diidha je Haya. Guyyaan iidaa immoo Ah. soobal akhdarii caalaadha jee. Ee. Maaliif namni waan eeguu hoddummeessuuf. Ee. Waan addunyaan eegduuf. Ee. Waan akhdaraa tana. Cuma garrii qalama gadda. Magariisaa kana. Ee. Akka duumessaa kana. Ee. Eeguun dadhabanii. Ee. Waan eeganiif namuu waan danda'u uffatee Ah. faaya qabu uffatee bahuudha qabaa jee. Ahaa. Hoggaanii fi baankushuu waan bahuu qaban. Ah. Sodaa rabbiitiin. Ta'anniiriin cicaan. Kan hin ooriine. Kan hin lalallabne. Ah. Zikriidhaan bahuudha qaba jee. dhalaanis bahu qabdi. Hattaa ta xaaraan qabnelleen baate dirree iidaa dhiyaatte du'aa'ii aammin jechuudha qabdi je. Ayyee. Dhalaan ammoo hoggaaniif baatu satiriidhaa wajjin bahuudha qabdi je. Ta satirii hin qabne hoo ta danda'afte irraa satirii fa'aa jallaabiyaa fa'aa ergifattee bahuudha qabdi ja. Ayyee. Ammoo iida soommanaa yoo niifi taate edoo niif hin nyaanne bahuudhaa je. Guyyaa iida arafaa guu niifi taate immoo nyaatee bahuudha qabaa jetu waan akka timiraa. Eh, Guyyaa iida fixiriidha nyaatee baha. Eh, Guyyaa iida Adhaadha. adhaadha nyaateen bahuu jechuudha. nyaateen bahu jechuudha. Ayyee.
Aya. Eh, Maashaallah.
Eh, Kanatti aansuudhaan akkana jaan siiqaa takbiirtaadhaa takbiirtaa iidaa afaan sheekaarraa dhage'uu barbaannaa jaan. Eh, Siiqaa siiqaa takbiirtaa iidaa.

Keessuma rabbi dhabuu. hodduu zakkaraa waan jeef keessanuma seena zakkaruu dhabuudhaa turra hama'a ka zakkareem gaariidha huma yannanuma fudhanna Mm. Eh, Asuma irratti takbiirtaa tana bakka takkaa jechuun hokkamee jira akka shari'aatti. akkummaan jiruuhu Eh. bakka takka akka shari'aatti takka bakka takkaa jechuu Eh. wal jalaa jechuu edoon ta'in Eh. bakka takkaa yoo ja'ani sunnaadha Jamaa'ii jechuun.
Eh, zikran jamaa'iyyii jechuun Eh. yoo ol jalaa ja'an faana waan akka bid'aa taati. Eh, Wal jalaa jechuunii fi wal katakkaa jechuun garaagarummaan akkami? Eh, Ani ogguunii fi hin jee Eh. deebitee ati ni galaa jatta. Haa, Ogguunii fi ani jee deebitee ati ni galaa jatta. sun hin ta'u. Sun immoo inni akka bid'aadhaati. Eh. Biduuma jaama. Eh. Walaakin na ugaa bid'aan gaarii hamtuu hin qabdu. Aadaa godhate malee uummanni keenya. Hayyee. Eh.
Tan ammoo jiirtu hootame. Ta jirtu bakka takka Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar waliin jechu. Ayyee.
Maashaallah. Gaafiin akkanatti guyyaa idaa ijoolleen haqqalee haqqalee nuu kan jedhaniiti namarraa fudhatanii haqqalee kun ni kan nama mookkamii jedhan haqqalee.
Haqqaliitiin barbaachisaadha. Waan gaariidha.
Maaliif? Waani guyyaan guyyaa gammachuu ta'eef, Hayyee. waani guyyaan guyyaa waan qaban sadaqatan taateef, Ah. ijoollee tanaafillee Eh. gammachiisanii Ah.
guyyaan guyyaa gammachuu waan ta'eef, Eh. sha'aa'ira diin haa mul'iftu, Eh. sha'aa'ira islaaminaa haa mul'iftu, Eh. waan danda'an kannuun barbaachisa. Sadaqaan hoggayyuu maqbuul qeebalama. Ayyo. Keessaa'u guyyaa iidaa faa barbaachisa. Mashallah. Haqqal iidiin ijoollee faan barbaachisa hawwi. Hay barbaachisaadha.
Eh. Ijoollee itti tole gaafa.
Eh. Ni qade- ni qade naaf yaa. Eh. Eh, Tun gaafeen akkanatti yeroo iidaa eh, bagattiin si gee kullaami waan tun bikeer kajan tahani'a. Eh. Iida kana wal godhuun eh, ni jiraayee jan. Maasha Allah hani Allah ka hani Allah ka waliin jechuun guyyaa iidaa Ha. baga rabbi siniin ga'e. Baga rabbi isiniin ga'e baga nuun ga'e baga isiniin ga'e mi baga nuun ga'e oguu jaan Ah. barbaachisaadha jaa.
Eh. Inninis wanni inni deebisu Ah.
aa'idiina oguu siin jaan Ah. aa'idiina waantum waantum fi khayri waantum fi kulli aamin bi khayr. Ah. Isinis amatuu gaarii jiraadhaa jedhanii Ah. deebisaa walii godhuun Ah. wal gammachiisuun das wal godhuun barbaachisaadha. Ammoo nama nun tahiniin Eh. baga isiniin gahe jechuun hin barbaachisu. Ahaa.
Maaliif?
Ayyee. Baaxila isaanii sun waan hin jirre ta'e isaan godhan sun itti gammaduudha fakkaatti. Tanaafuu nama nun ta'iniin baga isiniin gahe hin jennu. Yoo inni siin jee hooma.
Yoo inni siin jee hoo caaluma jalaa jatta. San hin baanu. Eh.
Keenya kana yoo nuun jee.
Keenya kana yoo nuun jee tolche nuti maraqaan galchinuuf jechuudha. Ahaa faragaa gadi jiruuf.

Thawaaban wa kheeyrun amalallee ni qaraa ja'a. Ahaa.
Walaakin ammoo sunilleen nafsii jabaan qabdu Ah. harka wal fuudhuun waan jiraati Ah. takbirtaan ida lamaanii wal dhabuunis waan jiraati. Aya, eh, du'aa'ii istiftahaa hoo yeroo tam qara'aa ja'a. Du'aayin istiftaaha ba'dal faraaghi mina takbiraati.

Namni takbiirtaa salaataa adada takbiirtaadhaa namni irraanfate takkaa ziyaadaa godhe takkaa hoo irrise waa takka wanni isaa jecha badaa hin jiru. Ammoo niin irrise je'ee eega irrisees faatiyaa seene booda faatiyaa dhaabee takbiirta gad deebi'uu hin qabu. Sunnaadha. Isee faatiyaan ammoo isin waajiba. Rukni. Rukni.
Rukni dhiisee sunnaa jecha ruknii muruu hin qabu. Hayyee. Kanaafuu qif booda zeebuu hin qabu salaanni sirraan badu itti fufuma qaba jechuudha. Sujuudu saawii illee sujuudu. Sujuudu saawii illee hin qabu. Eh, eh, Asirratti gaafii takka tan sheekan nuu jabeessi jedhanii jira. Ga- Mandara tokko keessatti iiddi bakka meeqa salaatamuu qaba? Heddummachuun isaa hukumiin isaa akkamii jira? Eh, Inni hoddummachuun bida'a. Mhm. Edoo jum'aan hoddummaachuun uhu bida'aa Hayyee.
jum'aallee wanni inni qabu Eh. yoo masjida guutan Eh. bakka dhaabbatan dhaban jum'aan hoddummaachuun humaan qabu. Mm. Edoo immoo masjidni tokko hin guutamin masjida lama kan irru irru Eh. kan wal bira jiru Eh. kan silaa walii daamanii jum'aa tokko taatu Eh. bakka lama godhuun bida'a. Maashaa Allah.
Iida taanaan ammoo Ah. iida bilaadaa jalaal. Ayyee. Iida biyyaa ja'a.
Ahaa. Iida biyyaati biiti takka. Wanni biyya takka ja'amu bakka takka iida sagadu qabdi. Maaliif waan sha'aa'ira diin ta'eef waan ammoo hiriira islaaminaa ta'eef Eh. hiriira qajeelanii mul'isuu gaariidha. Kanaafuu wanni niin dhaamuuf uummata keenya gargar faffaca'uumi imaama haa. itti waltaniituma imaama tokko godhatanii inni iida biyyaati malee iida gandaatiimi iida afooshaatiimi walit dhufanii dirree bal'oo laallatanii qaceelanii alaamaa islaaminaa mul'isuudhaan dhaamaaf jechuudha. Maasha Allah. Tunis gaafiidhaan silaa ba- bakka biraatiif kaayyadhe jiruu naa tooyxanii Ah. eega tooyxan gaamummaa sumaalitti waan ni goona. Eh, Masjida amma isa masjidaa fi masjida isa jidduu daqiiqaa lama faa deemanii jira. ka daqiiquma lama sadi faa deemanii jira masjid ammaas hundinuu eh, saffuu saffii duraa saffuma lammaffaadhaa malee hin jirree jira Eh, namni hundinuu gandatti jimmaa dhaabbanna jedhanii akka shari'aa islaamaatti maal wanni kun eh, faarfamaadha akka shari'aa islaamaatti dhoorka Hayyee.
Taadulli jum'aadha.
Jum'aan hoddummaachuun dhor- dhor- dhorkamaadha. Bar warra yoo dubbiilleen teessanii walirra deebifna jette diinummaadhaan silaaluu jira asumaanuu nasiyaanuu yaaduu barbaada. Eh, Akkummaan sanuu Hayyee. nuti nizaama dhabu. Aha. Laafina ulamaa islaamaati. Hayyee. Laafina keenya malee silaa nizaama godhannee Tartiiba godhannee amma amma nizaama ni qabna, tartiiba ni qabna, jaarmaya dhimma Islaamaa qabna. Suniifuu dhimma Islaamaa jalatti hoogganamaadha. Amma jum'aa akkasii addaa hoddummeessuun tafarruqa fiddi malee itimaa an fiddu. Ayyee.
Tafarruqa akkatti fiddu. Kuni xaniit imaama, kuni xaniit imaama ja'a nafsiyaa adda addaatiin dhufa. Dhuga. Silaa immoo gaarii yoo mudatte maa imaama sadii moo afur illee godhanii Eh. wal faraqaan sagachiifne laa. Akkas. Jummaa tokko waliif fidatanii Eh. guyyaa tokko to- a- jummaa afuritti namni afur addaamaan sagachiif Ahaa. walitti dhufuun tokkummaadha tokkumma kanniti walitti dhufuun jaalalallee fiddi walitti dhufuun ammaa kutbummaan qaraamtunuuka waa takkaan bitti addaa bobba'u taati. Yommuu addaa ba'an Wannummaan arra jummaa irra dhagayaniis khilaafa kiyyaa faa dhagaysa Kas. waan kiyyan ta'in dhagaysa inni tafarruqni khayriin qabu jummaanuu fayyaan ta'u jedhan ulamaan. Jummaan yoo akkasitti wal bira ta'e ee mana guutanii bakka kan hin dhabin firraa namuu tiyyaa taatuudhaan addaa qabaan taate jummaa dura bu'e malee jummaan kaan baaxili jedhan.
Maashaa Allah. Tanaafuu tanaafuu akka wal qabannuun ja'a. Taate. Akka wal dhageenyuun ja'a. Akka wal jala yaanuun ja'a. Amma kunoo nuti jaarmaya qabna. Eeyyee. Jaarmaya keenya kanatti haa fayyadannuu hin ja'a. Imaamni magaalaa takka yoo addaa fa- yoo gaa- addaa guutan malee akkaan je'e kana yoo taate malee bakkuma takka ta'uu qaba. Eh, Asumaanuu gaa daawwattoota keenya sheekni keenya Sheek Muusaa Su'aalaadha. Eh, Sheeka qofa osoo hin ta'in walitti qabaa eh, gamtaa ulamaa'ii harargeedhaati. Akkasuma ammaas ulamaa'ii harargeedha. Ulamaa'iin hundi eh, jala yaa'uudha jiran ni dhageessan asumaan gurra keessan cala'u isiniin jecha warri ganama kaatanii rabbii ijaa keenya kana dura koottaa rabbii ijaa keenya kana dura koottaa ittanii masjiida irraa lallabdan rabbii keessan sodaadhaa isiniin jenna. masjiida a- ulaagaa akka guutuu walirra dichaafadhaa isin asumaanuu isin dhaabna Eh, sheekha nama warra bida'aa boodaan s- eh, salaata iidaa bakka gartee salaanni iidaa bakka bakka salaatamuu yannu sanitti namoonni gariin namicha salaatuu warra salaachisuu warra bidaati jedhaniiti iida lammaffaadha irraa buqqaasanii mogga godhan akkasuma jummaanis akkasuma warra nama bida'aadhaa boodaan salaatuun akkamii

istighaasaa faa warra qabu isti'aanaa faa warra qabu nazrii makluuqaa godhuu faa warra qabu bid'aa nama kafarsiiftu yoo qabaate malee salaanni warra bid'aa boodaan fayyaa ni ta'a Ah. waajibnummaa nuu fayyaa ni ta'a Yoo istighaasaa godhe malee. Ee, yoo an nama kafarsiiftu qabaate malee Yee. Yomma ammoo gaa inni sunnaa waan ta'eef salatuu sunnaas gaa imaamuma bareedaa boodaan sagadanii walaakinnahu bidaa qabaadhaaf. Ee, adda faca'uu. Bida qabaa fi adda faca'uun ilaala korbeessuma lukku qaluudha jedhamti. Ahaa. Ga- Kasaaruudha jedhamti malee tirfii fiduudhaa miti. Ayyee. Taate gaa maasha Allah daawwattoota keenya gaafiin keessan kan nu bira gahee kana fakkaata. Sheekha gaa asumaanuu xumura irratti ramadaaninis eh, gara ka'ee jira. Eh, Mee dhaamsa hawaasaaf akkam ta'uu qaban ramadaanaan booda asumaanuu itti dhaammadha.
Maashaa Allaah obboleeyyan keenya kan Islaamaati wanin hin dhaamu ka amma daawwatee bakkayyuu alaa ga alaa keessaa kan nu arkuuf wanin hin dhaamu baatii Ramadaanaa baatii Rabbiin jaalatee isii keessatti Rabbi dhiyaatani. Eega Rabbi bira Ramadaana keessa goojjoo jaarrannee isoo soommanni bahe jechuudhaan Rabbi biraa goojjoon diiggannu jechuun eegaanii fi fuula isaa deebinee duudatti garan gallu jechuudha. Maaliin amma aadaan nama keenyaa oggu soommanni bahe nadhalli yeroo haa taatu nama namuma feetee yoo haa taatu ma'asiyaadhaa fi ala baha. Oggaan san kheyrii dalagan balleessu kheyrii dalagan deebi'anii maxaraqaan haxaawanii dhabamsiisu. Kanaafuu wanni niin obboleeyyan keenya kasoommana kana if agabsee if dheebeessee baatii guutuu soommani baatii guutuu dhaabbatee wanni niin dhaamu kheyrii oggu dalagan toobba faanaan fidan araarama faanaan fidan istighfaara faanaan fidan kheyri dalaganne yaa rabbi nurraa qeebali jedhanii kadhatan nabi muhammadiin faan sahaaboowwaniis oggu baatii ramadaanaa soommananii fixan yaa rabbi ramadaana dhufuun nu afi jedhaniiti kadhatan. Yaa Rabbi ee Ramadaana dabre nurraa qeebali jedhaniiti kadhatan. Ammaas baatii jaha booda Ramadaana dhufuun nu afi jedhanii kadhatan. Tanaafuu wanni niin dhaamu du'aayii hoddummeessa'aa ibaadaa akkuma hogguu soommana keessa akkasuma jabeessaan jedha. Rabbiin guddaanis akka jiru. Wa'abudu rabbaka hattaa yaati akka yaqiin jee Muhammadiin. Rabbii kee gee barii gabbarii hamma duuti dhugaa Shakki hin qabne amma dhuftutti je. Ibaadaa baatii soommanaa keessa saganne achi booda massallaan ni fannifnaan hin taatu. Oggaa san maal ja'ama? Namuma Ramadaana gabbare ja'ama. Nama Rabbii Ramadaanaa gabbare hin ja'amu. Tanaafuu wanni niin dhaamuuf warra Rabbii Ramadaanaa gabbare taha'a. Ramadaanni ni gala.

ka dhalaatiinis ka xiqqaa guddaatiinis jechuu Maashaallah eh, gorsa sheekha keenyaa ka qalbiidhaa bahee qalbii seenu rabbi nu haa godhu qalbii teenya rabbi nu haa naqu daawwattoota keenya hedduu irraa gammaddan jennee yaanna asumaanuu ballama onnee isinii seennu kun osoo nufi sheekha bira jirru inshaallah ramadaana boodaas waa'ee hajjii irraa fatuwaatti aansina maaliif ibsila aqiidaa irraatti gad deebina hajjiidhaatu itti aana waan taateefi